Ann Morris ydw i, dwi'n byw yma ym Mhenllocog ers deugain mlynedd a dechreuais i feddwl am broject hen luniau, o, tua pedair mlynedd nôl daeth y syniad gyda yym hwb oddi wrth y Parchedig Jeffrey Eynon gan bod y ddau ohonon ni'n casglu ac yn cyfnewid hen luniau o'r ardal.
Ac Alun Evans ydw i, cyn brifathro Ysgol Cas-mâl a dwi wedi ymddeol ers deg mlynedd, a gesh i wahoddiad gyda Ann fan hyn i helpu i drefnu ac arddangos yr arddangosfa. Wel, fel dwedais i, o'n i'n cael yn annog gan Jeffrey Eynon i wneud arddangosfa o hen luniau yn y pentre, ac yn cadw bwrw'r peth ymlân, ddim llawer o bant i wneud e. Ond wedyn dechreuodd Planed a prosiect yn yr ardal, ein um, cynefin lleol yng Ngogledd Preseli fan hyn, a dethon nhw i Faenclochog i lansio'r prosiect. A un o'r pethau oedd nhw a diddordeb i wneud oedd cynnal uh, grwpiau neu pobl i greu fath o pop-up, amgueddfa pop-up yn y pentrefi lleol. Felly dyna ni'n gweld cyfle i ga'l help proffesiynol a hefyd help ariannol, felly yym bodlonnon nhw i i helpu ni gyda'r prosiect a yym o' nhw yn ariannu er enghraifft rhent y neuadd, yn gallu yym helpu ni gyda'r lluniau, yn helpu ni hefyd i fenthyg creiriau o'r Archifdy a gofenno'r Dysgoltwn a oedd gyda ni nifer fawr iawn o luniau a benderfynodd, wel, y gŵr a minnau, bydde creiriau i fynd gyda'r lluniau yn ddiddorol iawn. A fel a buodd hi, yym, o'n i'n teimlo bod hi'n bwysig iawn, iawn i greu yy gymaint a gallwn ni o etifeddiaeth yym yr ardal, ddim jyst mewn clochog yn y pentrefi o gwmpas, i'r bobl sy' 'ma, sy' 'di bod 'ma eriôd, a hefyd i fewnfudwyr. Yym o'dd y cwbwl yn ddwyieithog gyda ni, gydag un darlith trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, a yym Cafodd Alun y syniad wedyn o deitlu'r arddangosfa 'Hen Luniau Anghofiedig', a oedd hwnna'n wych, ac yn rhoi rhyw naws i'r holl beth. A fy swydd i hefyd oedd hyrwyddo yr arddangosfa, a phenderfynon ni gael y llun yma ar glawr y pamffledi a'r hysbysebion o Ffair Gyflogi ym Maenclochog. A yn ystod yr arddangosfa ges i sgwrs gyda pherson o'r pentre, oedd ei dad e wedi dod i Mae Clochog i chwilio am waith yn fachgen ifanc a gafodd ei gyflogi, a ma'r teulu'n dal i fod yn y pentre o hyd, a mae o'n bwysig iawn cofio storïau fel yna, Ac os yw nifer fawr o ystyried, a fe nath Idris Evans agor yr ardd arddangosfa, a mi oedd ei Gymraeg o'n wych trwy y sgwrs i gyd, anaf credu'r peth, a oedd o'n mynd a sôn am bob tŷ busnes oedd yn y pentre pan oedd e'n blentyn, a oedd o'n wirioneddol wych y ffordd siarad o fe y bore hwnnw. Oedd, oedd, a dyna un peth arbennig dath allan o'r arddangosfa i i fi yn bersonol oedd gweld Gymaint o bobl yn dod at ei gilydd, pobl falle oedd ddim wedi gweld ei gilydd i sbel, a dach chi'n grwpio wedyn yn siarad, sgwrsio, dala lan, a hefyd grwpio o gwmpas pob elfen o'r o'r arddangosfa yn trafod. Yr elfennau oedd ysgolion, amaeth, yym...
y cartref... capeli... capeli a a wedyn pentrefi o'dd Llys y Frân, Rose Bush a dyna ni ddiwydiant a yym...
Ond hefyd 'eblaw'r arddangosfa o' 'na gaffi 'na gyda Ian Einon Yy o'dd o'n wych a deud y gwir a oedd pobol yn gallu gweld yr arddangosfa, dod i'r darlithoedd a gweithdai i blant ond hefyd o'n i'n gallu ca'l paned a cacen a cymdeithasu. O o'dd 'i'n bleser gwrando ar y bobol yn hel atgofion a dwi'n credu dyna beth oedd llwyddiant yr arddangosfa i fi oedd heblaw y llunie a'r creigie oedd y cymdeithasu. Hmm.
A dwi'n meddwl trwy ddefnyddio, trwy wneud popeth yn ddwyieithog a bod gymaint o bobl lleol wedi dod oedd yn siarad Cymraeg, oedd pobl sy wedi symud i'r pentre oedd yn gefnogol iawn iawn ac yy yn frwdfrydig dros yr arddangosfa, o'n nhw'n gweld Bod y Gymraeg yn cael ei ddefnyddio, bod y Gymraeg yn ran hanfodol o fywyd y pentre yn y gorffennol ond hefyd o hyd nawr yn y presennol. A fe gawson ni ddwy ddarlith wych, un gyda Delyn Gibbie yn Gymraeg yn hollol fel o'ch chi'n dweud, ar hanes Maen Clochog o'r dechre yn deg felly. Ac yn agos ei ddarlith gyda yym Lester Mason am y bechgyn aeth i ryfel. A mi oedden ni ar yn orlawn y noson y ddw- am y ddwy ddarlith. Ac ef- heblaw hynny fe gawson ni gymanfa ganu Do do. Ar y nos i Orffen e. Ew oedd hi'n bleser bod yna jyst i glywed y y canu a côr harmoni yn codi ni i'r entrychion. Gwerth mwyaf arddangosfa i fi oedd i weld pobl mewn grwpiau yn trafod y lluniau yn hel atgofion, yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn naturiol, a oedd hwnna'n bwysig hefyd i'r pobl di-Gymraeg sy' wedi dod i fyw yn y pentre i weld fod y Gymraeg yn rhan hanfodol o'n hetifeddiaeth ni a'n bywyd bob dydd ni nawr.